Israel. Nk'abashaija baine abakazi, nitukwatanisa naiwe okushaasha naiwe. Ahabw'okuba hati okiine omukazi. Nookiteekateeka omanya oti mbwenu hati owaangye yaagyenda nibiba bita really? Nibiba bita? Haza agu ensi egi eigira bingi noobaasa kushanga hariho orikugira ati ku yaakugyenda nkaabayo. Abashaija ensi egi eigira bingi ka mbagambire. Hariho omushaija orikugira ati ogwo owaangye ogu ku yaakurugaho. Hariho ekitakanyebaga, omukazi akaija yaanshanga ahu naabaire mpeereza Uganda Bible Institute n'omukazi wangye Joy. Omukazi yaija atushangaho. Akaba aine obusaasi twamuta omu counselling. Akaba ari omukazi wa kabiri. Mbwenu ngu akagiraho obutegyerezana naiba. Haza iba yamugambira ekigambo ekingi ati, Hoona omuntu ku oza kugamba ekigambo gamba nk'eki. Mbwenu ku baabuzire kwetegyereza naagira ati, Ati nooma mukazi we? Ati omu mwanya gw'okushwera oriyo naashwera akafa nkashwera iwe. Ati, Ku naabarize kushwera iwe okafa, reero nkaija nkashwera ori ow'okubanza. Amaka aga gaine ebintu bingi. Kwonka Israel, ninkusiima kuruga omu bujurizi kuruga n'ebindi ebi ndikumanya. ahabw'okukunda omukazi waawe. Omukazi waawe akakukunda, kikamanywa, kikareebwa, mukaruga mukataanisibwa okufa nk'oku mwaragaine. Tabaruka, tabaruka munonga munonga munonga. Tabaruka okutahemuka aha ndagaano ei wakozire nawe. Ah, mbwenu! Nimwijuka abashaija n'abakazi nyowe naanye nkakireeba ebiro by'okwezi bibiri okwa kataano rukumi rwenda kyenda n'ebiri nkemerera omu kathiiro zikazi shaa mukaaga nainga ekihika nka ana na mukaaga aho omwahure yaambuuza the late Canon Biryobwa yaagira ati Johnson Noikiriza kushwera omukazi ogu gw'omukazi waawe? Guma hati, ori omusinge nari omunaku. Kandi noija kureka abakazi abandi boona, oguma n'ogu wenka ebiro byona ebi murimara omu nsi. Nkandi omutsigazi ati, Muto. Nkahurira omutima gwabahukamu nti nikwo ndiguma ninkora. Yahindukira Joy nawe akaba ari omwishiki muto murungi beitu Reggie akaba ari murungi shi. Amubuuza ekibuuzo nikyo kimwe ati noija kureka abandi bashaija boona noguma na Johnson wenka? Okusitya obu okufa kuri.

Okataaha omu kifuba ky'ondiijo mukazi, waarahiira omu maisho ga Ruhanga Isheboona, the Greatest I Am, the Most Glorious God, the Creator of the Heavens and the Earth. The most supernatural actually is is transcendent and immanent ni Ruhanga okaza omu maisho ge okaza kumuzaanisa otyo kuteera akajeera omu kasheeshe Ruhanga akakureeba nohurutuka omu kifuba kyomushaija wa nari omukazi wawe notaaha omu ky'ondiijo how how how will you how will you explain that? Mukama we atugirire embabazi. Tabaruka ekishaija. Omukazi omukazi omwe ari aho oti oti ninkukunda n'omutima gwangye gwona. Ekyo psychologically nari philosophically nikimanyisa ki? Waaba oine abakurenga ahari omwe, oyo oti ninkukunda n'amagara gangye goona goona. Egyo math math math egyo neezamu. Mbwenu tikugira ngu ababaine ababaine tikugira ngu mube baingi, kwonka abatakashweire bakurenga ahari omwe otarikikora, imwe abashikire empangani, owakigiiremu ogwo nebye, nikwo arimanya oku arikigira. Bamwe oraba noba orikuza kuza omu mugyenyi nkawe reka ye yaza kubishoboorora oreeba byangire oreeba byangire nyine ogu nyine nogu hariho nondiijo oreeba oreeba byangire byangire byangire Ruhanga akahanga Adamu yagira ati let me make you a helper not helpers. Oreeba omushaija naategana n'obu akuba aine bwengye ki, oreeba byangire, byangire. Reero abaana bagira ngu ogu n'owa taata, n'oriya n'owa taata kwonka t'owa maama, n'ogu n'owa maama kwonka t'owa taata. Mbwenu Israeli, nyowe ninkusiima nk'omuheereza, nka biishopu waawe, waatutambira. Waatutambira obushozi bwatereera, abaana baawe ikumi na bataano baza aha, baayanjara aha abaana be bahoire enkuyo, naareeba bonkire gye eibeere nirimwe, orikurirekura arikwatse omurumuna, owaarirekura arikwatse omurumuna, kagumeho kishaija, nooba reero mbakugambisa ningamba ebi, kwonka obihurire. Mbwenu niinyenda kusiima Ireti, she is not with us in the body now, kwonka omukazi ogwo, n'ow'okusiimwa ebiro byona. Yesu guma. Okuza omu ka kasisitamamu akaba aine abaana, akaba akakunda omushaija we, aka naareeba n'abaana, n'abaana oburanga nibwo reero atugizire ebizibu. Mwabihurira ebya DNA? Hariho omushaija akazaara abaana yaana mukaaga, ku abakyebeize boona bo nkaaga yaashanga tiharimu ou arazaire. Obu araabe aheereire omu ishomero aragizire. Mbwenu haine ogizire, haine ogizire ati, ati imwe abarikuza kukyebeza, ati mwetware. Iwe twara abaana baawe. Okareeba omwe ow'ebigyere birikureeba oku, okareeba otaashushana naiwe. Yetware kandi ka waaba aheereire guma aho nk'oku. Mpaho, mpaho oku. Abanyankore baine efumu, nyowe ninkunda orunyankore, ngu Nyokoowe ndi nyoko, noobaasa kumuhamya oti ni maawe, at least above 98%. Kwonka ebyasha ebyasha oyo sho akaaba ari ondiijo. Nanka ab'oruganda nanka aba Mothers Union akajwekyera egi abakazi aha bashaija. Mpurira kyampa amaani ngira nti, Abakazi imwe, imwe abagumiire amaka mukafumbata abashaija aba abandi tibanguhi, okamwemera, okagumisiriza.

Kwonka naagira ngu to omushaija takurwana na mukazi nafu nateera kwonka narokyereza otutambiro kuri ahabw'okuba akaba ari ekika akaba ari arikwata maawe. Mbwenu ku yaabaire barahikye kwitana, maawe yaagira ati kanyite ogu mushaija ku nari okufa nfe bankomire. Ruhanga yakwataho kakye. Yabuzibira Ruhanga wenka. Kandi obwo baba nayenda kumwita, nyowe nkaba nimburayo emyaka nk'etaano yenda kuzaarwa. Ahabw'okuba ku yaherize kujunwa, mama we ku yabuzire kumwita, tata yajunwa, mama we yija yamukurata, baazaara abaana babiri ondiijo bamweta Tukahirwa. Nibo baryeta Twine Omujuni barikugira ngu twahirwa twagira omujuni. Baazara tukahirwa, naakurataho, oruzaaro rwagarukiraho. Mbwenu maawe ogeizire tata obwemereire aha kurara gye. Mwebare abakazi, Mukama abaheereze omugisha. Gumisiriza! Gumisiriza! Gumisiriza! Gumisiriza! Ruhanga n'eki akubikiire. Gumisiriza! Kwonka okugumisiriza okwo kutemu Yesu. Oyakiire Yesu akujune ebindi abikubaasise. Reero abakazi, okugumisiriza ni kirungi, kwonka hariho omukazi ogu arikugumisiriza akiza kuhurira buri orikugumisiriza nikwo kwaguma. Mbwenu hataza aha levo endiijo y'okugumisiririza okugumisiriza. Kwonka nooja kuhangura kikazi. Mukama abaheereze omugisha. Nooja kuhangura. Kwonka reetwa abashaija hariho abu. Hariho abakazi abu tugumize baija. Barimu nabo. Naitwe abashaija mututeerere omu ngaro ahabw'okuba abakazi ti boona. Hariho abaabo ab'okureeba okamureeba okamureeba okagira oti omukazi ogu ku ari bataahikiire ndi afa. Oti oku oku arikwerabanisa mu oku arikwejwaza oku arikushekyera abashaija abatari ba ibawe. Okwo oku arikuhunahuna omu mabaare, okwo oku arikutendereza ekitenderezo ky'ekishushani, ota omukazi ogwo oku arikuta ekita ekirungi omu maisho g'abatari bakyo, abamwe abakazi Ruhanga abagirira embabazi. Nyowe Ruhanga amuha akanjuna, akantuma kugamba ebigambo bi. Mukama akisite omu buteeka, nyenkya ningire obujurizi nk'obw'obu. Nimwo abaana ba Israeli reka ncwekanise naaza kuheza nimbasiima okureeberera omuzaire waanyu. Ekinyesire ninkigamba, reka nkifunze nti imwe abakiine abazaire, nyoko nari sho atarugwa aha mukyeno. Reka nkushashe in the name of Jesus Christ, owaakutindikiire atarugwa aha mukyeno. Kokeetiza nyo, kokeetiza sho, akabura otushita tw'okumuborora emiti, ari aho naaza kwitwa akanyamara ngu iwe ori bize, ari aha mbabazi z'abashungi.

Ahabw'okuba hariho abantu ku oraabe oine esente, nyoko omu bakora omutware India nari omutware eka emwe, musooke omu, nawe n'obu akukabira omu nyonyi amanya tinaakaba, tina, tina, omwanya gw'okukabira omu, omu, omu, omu kafuunda aha ifo ye, y'eranka y'omugyende, okashanga obuhurunguru bw'embuzi bumuri omu kanwa, n'obu akabira omu nyonyi omanya ngu waana. Ku oraabe oine esente.

Reero akutsiire amatwariita marungi, nyenkya kare reka nkugambire, Yoabu mutaho akapiki, ka nkugambire, omwana waawe aryakuta omu nyonyi. So yaaba akutsiire amatwariita marungi. Mwebare, mwebare, mwebare. Hariho obundi obu, obu, obu orikukiijuka nk'oku naakiijuka. Teekateeka, abantu babiri nibazaara abaana ikumi na bataano. Kwonka ikumi na bataano baremwa kureeberera ki? Boona tata kuza ahari aka, aka, aka. Eshiimwe. Kora kyona nooja kureeba emigisha. Mukama asiimwe. Kandi imwe aba, aba abazaire baabo baafiire nk'abangi, reka kushabe otari mufeera busha. n'obu araaba atakiriho otarimujumisa. Bakagira ngu ishe ka agabwa afiire arekye kureeba orutabani nirusharita, nyina ka agabwa ahuumwire arekye kureeba omuhara. Heereza sho na nyoko ekitiinisa n'obu batakigire ki. Oshanga abantu nibagira ngu esho kufa kureeba baame ngu tiyareeba eki Esho kufa kureeba ngu nyina tiyareeba gye motoka ye tiyareeba gye esho kufa mbwenu imwe baana mukabagirira embabazi omwishiki owagizire ngu things no longer ok things fall apart when the center no longer holds mbwenu owareeba nyoko yarugaho So kushuha imwe kwakurugaho when the center no longer holds I pray that things will not fall apart mugumize mumbenye enda ya nyina kanyatsi muhanganane mubangirane mukundane mwenezane haza eka ya Israel na Ine egyende omumaisho mukama asiimwe. Mutagira omwiko, haine abakwenda kukiza bataahi baabo esente, abandi babakiza okushoma, kwonka mwihikye ngu murye endaayi na kanyatsi. Kandi na imwe abakwe, abakwe nabamwe nareeba bari abakwe. Hariho omukwe ow'okureeba nawe okareeba, kwonka aha nareeba abakwe. Ekindi amara amazaara hariho abakwe orikureeba naija naatomera soda naahunga abantu kwonka hariho abakwe naareeba aba bari abakwe. Mbwenu abakwe muraaheze kubashusha amarira ga nyinabo mugumizemu reero mwombekye amaka agakuhaisa Ruhanga ki? Aha nshonga eyo ka mpereerukye n'eky'okugamba, Mureeberere Shwimu. Eki tikubagambira, mureeberere Shwimu. Kwonka nyowe niimanya eka omushaija abaana be bakamuhugaho yaaza omu rwaro n'okwesheeshera akaba aayesheeshera anuuka baamuhugaho akaba aine omukazi wa kabiri hati abaana ab'okubanza baagira ngu yaamushweire areebekwe abaana baamuhugaho omushaija yaajunda amanyaanya. Kwonka ku yaafiire, bempeho baatamu ebirahuri ebyo eby'ekishuba baaza kuheereza za sipiiki z'ekishobobo, Dad has passed on, Dad has passed on. Kwonka nyina we ku yaarwaire, nyina we, ayayaya, oku otaaha omu kishengye oshanga obuhooho nibugira buti reero nibahindura omufarati, nibananuura ebigyere. Nyina, nyina we baamureeberera, reka mbagambe, o. Iwe nozaarwa nyoko nari sho na nyina? Kitaawe nyina. Kwonka oteebwa sho. Sho n'obu akuba naakuteera, sho n'obu akuba ari akabimba, sho n'obu akuba ari empugye, akatimba mbasho nawe yaakuzaara. Muteebwa omuzaire waanyu. Reka mpendere n'ekicweka eki kya kabiri. Okufa n'ekiragiro.

Abo bariyo nibagyezaho kwonka kambagambire okufa niki ekiragiro. Mbwenu hati kyabaire ekiragiro hati itwe abatakafiire tikurekya ahabwokuba omuhango nafa, omukye nafa, omutungi afa, omworo afa Ayayaya president wa America nafa, papa afa. Bishop afa, Queen arigire kufa, na nangwa na Rwabajojo na Kafirifiri boona nibagira ki? Kandi orikufa weena nafa hundred percent. Iwe otakagira ngu waaba ori ow'amaani ngu ngu iwe noofa nka nka seventy five percent reero aa. Mbwenu hati reka mbashabe. Twabeera ab'okufa omuri bo. Okufa otakutiina, okweteekateekye, obwengye butakugira ngu okuhungye, aa, kweteekateekye, okuraguzoraguze, kwonka omanye ngu Abanyankole nibagira ngu endwara n'entumwa za rufu, kandi omuntu ku araguza, kandi eki tushemereire kukora, tushemereire kuraguza. Kwonka ku okuraguza oyoshaho, tokatambira ki? Nobaasa kwoshaho omu kwerinda accidents kibugzire omu kwerinda biiha nambwenu covid baagira ngu egarikire erimu okukwatana omu ngaro mukwetwareho hati hati okukwatana omu tube tukurikire eriyo erimu erimu nambwenu aha mbarara hariho abaatandika ku admitinga so mbwenu no okugyerinda kikye kwonka noyoshaho torikugumaho. Hati reka tukore ebi, Mukama akatuta omu nsi omu for a season and for a reason. You are here for a particular season but also for a reason. Akuteireho obwire, hariho obwire obu akuhaire obu otakwija kurengaho, kwonka akuteireho ahabw'ensonga. Beitu beine Museveni niize nk'omushomesa. Baasha kukira kimwe okuri kumi n'abiri omu mwaka ogwo. Manya waayaja, manya waashogoya, manya wa. Hati nooreeba, manya waza omu yunivasite, manya wa. Waabamemba ba Paramenti, manya waaba naaku. Obwo obayo, obayo, obwo. Hati imwe mubanze mureebe ekiriyo nikibaho. Imwe abari oku n'oku, naaba ningyenda disitansi kuruga ahu ndi,

Kwonka ekirikutangaza, hati noobaasa kushanga omutsigazi we yaahikira warya, kwonka omugurusi ahikire nk'ahu ikuzire yo naija kufa nyenkyakare. Noobaasa kuba oriyo nooheza sini ya mukaaga.

Nakuheereza amagara, nakuheereza omubiri, nakuha obwengye, ninza kukuheereza emikago, ninza kukuha okushoma n'ebintu. Debore, Hati yayeta irooko, irooko z'omu nsi, ombeere ow'omugasho. Haza yaagira ati, Fred, ebiragiro byona ebi nakuheereza, ekirikubikwata kimwe n'okukunda irooko. Nkaariha kye nooza kugaruka? From him we came, to him we'll return. Yayatira okoza omu nsi, gyenda gyenda, ebiragiro byona waza kubisamarizinga ni love. Mbwenu ira oko okunde ongyerere omugasho. Izooba oiseke. Obunaku buryahika Reka kuta omu nsi. Mpereza report. N'enki eki ontsigiireyo ekirikungasira ekigasire abantu bangi? Oti Mukama anyekombeka ekanisa? Ati kasha eri era eri ebaara ebi neetekyereza abantu yo ogagyombeka gwegire. Ati ori omuntu owaitire? Okaba ori muntu giki? Okaba nomwita ahabw'okushanga wamuhangire? Tibarakumanyire omu nsi ngu okamwita ahabw'okuba okamuha obutwa nangwa n'aha rufokooro. Nokiijuka oti Mukama wangye? Okamwita nku wamuhangire? Nkakugambira ngu okunda boona, owabaire notandisa abahweezu n'abaitiraha. Abakyaba n'abagahe, Abashema n'abaigara, Abanyakatafiki n'abasiramu, owaabaire naabataanisa, owaakuhaire ekiragiro ky'okubataanisa n'oha? Oti, Mukama wangye, ebyo nkwereka nabihurira. Aa, ati ekindi, ka mbagambire, From him we came, to him we shall return. Oryayemerera omu maisho ge, oyanjure. Nyokora Ruhanga oine constituency ari akikubuuza, oine diocese nkayo ari akubuuza, oine eka eyakukwatize ari akubuuza, omukazi omushaija waawe omuha ebishaka omukuura omusumaari, obaire naayaka oreeba yaaragaho orufuzi ari amukubuuza.

Iroko, iro, oryayemerera omu maisho ga Ra. Reka mbagambire, Oihiki ekyo. Kandi twaba turi omu nsi omu, reka mbagambire, tihariho ekintu kirungi nk'ekikushemeza Ruhanga waamugyerera omugasho, okakunda omukazi waawe, ati yabareka omu kuheereza, waamwemera, yaaku. Ai babe! Ati okombeka ekanisa yangye, nkakuheereza eitungo, tiwanyebwa. Nkakuheereza okusoma, okubara oku waaba okwazire torakoreise kwiba eihanga, okakoresa kucungura eihanga. Nkakuheereza rukundo waagikoresa, nkakuha na wa. Regayo otaahe omu kushemererwa okwa kuteekateekirwe kuruga akahi akuhanga okwezi. Oine amatu ahurire eki Omwe arikugamba? Oine amatu ahurire eki Omwe arikugamba? Oine amatu, tahurira eki omwe arikugamba. This is his world. Hurira ebishorongo enyi mbashabise. Oine amatu ahurire eki omwe arikugamba. Hwera abantu, Mukama ari akuhe omugisha. Garukanisa abarikutaana, Mukama ari akusiime. Koresa obwengye obu yaakuhaire kumuheereza, ari akuze omu mwoyo. Ebimwe naaza kubikorera omu nsi omu kirimu, ebindi oryabeire wakira omu iguru. Naishuka obwana bwawe, iwe otwara omukyeeka okaza omu kanisa okatwara enanasi ngu ngu okayombeka ekanisa ya Kristo. Eizooba rimwe omu mara gaawe haryarugamu omuntu w'ekitiinisa. Ruhanga tarikweebwa abantu be. Omutungi oraamukunde, omworo oraamukunde, this is his world. Irookozima abaheereza be. Abu yagambira ati, Mugwe mwegyendesereze abu naashukireho amajuta, irooko obagambuure, obajume, irooko He is God. Ogu iwe waaheza kweteisa, waaheza kweteisa kare kandi nabwo. Waayeteisa kare. Mbwenu Ruhanga araagira ati. Yesu akagamba ebigambo omuri Yohaana eshuura ya ikumi n'emwe omusharo gwa abiri n'etaano, naagira ati, Niinye kuzooka n'amagara. Orikunkiriza. N'obu yaakufa aryaba ki? N'omuntu weena oriho ohuriire kandi orikunkiriza, koma, tarifa ebiro byona. Full stop. Now, na okufa oku okwa, okwa Inidi, n'okutaana kw'omwoyo na ki? N'omubiri. Kwonka omwoyo we akiriho. She will live forever if and when she receives Christ. Yaikiriza Yesu nk'Omujuni we, akamanya Ruhanga, aryagumaho ebiro byona. Mutakagira ngu abantu koofa bari hati ogu n'omubiri gwangye obu ngurimu naagira nti ka ndootame ninkikora naagira nti ka ngurikye ninkikora naagira nti ka ntaahe nintaaha kwonka naaheza kurugamu omwoyo yaarugamu omubiri gurambire aha habw'okuba Mukama waago naabe agira ata inide ekiri aha n'omubiri her soul lives on either in heaven or hell. This is God. Yaagira ati, Mbwenu Yubu, Yubu akagira ati, Niimanya ku Omucunguzi wangye abaho, kandi ari ayemerire ahansi aha muheru. Omubiri gwangye ku guriba gwamazirweho gutyo, Ai bambe, omubiri gwangye ku guriba gwagizire ki? Yaaba, yaaba ori murungi, yaaba oine enyindo zitandami, yaaba oine ekibunu ky'amaani, yaaba oine hourglass figure, yaaba oine a brain that works, First agana computer yaaba oka graduatinga from the top notch university with magna osuma cum laude yaaba oyine eitungo nokiza bill gates na buffet yaaba ori omubiri gwangye kuguriba gwamazireho gutyo bwanyima ndyareeba ruhanga ntagwine. Baitu noreeba ki mukama w'eiguru n'ensi? Kuri noza omu maisho ga president okahurira entege zagira ziti teekateeka the creator of the heavens and the earth ngu yaagira ngu tagwine, omubiri gwangye tagwine, okwo kw'okushambana nootakigwine, omururu ahu guri nootakihine.

Obyamire orubesho rwa Ruhanga otaine nyoko, otaine munywani waawe, otaine, otaine, otaine oza omu maisho ga Ruhanga owaakuhangire. Eritari ondiijo rikamwetegyereza. Mukama asiimwe. Mbwenu Yesu nikyo arikutuhaburira ati, Orikunkiriza, n'obu yaakufa, aryaba owangye. Hati noomanya ageemerera omu maisho ga Ruhanga titugaine, kwonka abarimu reeba n'abaikiriize Yesu ngu abasaasire ebibi byabo. Hati ka mbagambire, ku oraabe ori aho ori omurokore okajunwa, oshemererwe ebiro byona, ahabw'okuba eibanza rikakwihwaho, hati ori omwana w'oha? Wa Ruhanga. Ebi ebi tokubaasa kwemerera mu maisho ga Ruhanga ngu nooyeyesiga, aa, nooza kwemereramu ahabw'okugira okuhikiirira. Oku waahairwe Yesu obu akufeera nkahi aha musharaba? Nangwa n'obu haine ebi kurooya bitarajunire, ku buri ntaine maani ag'okuza kubi, nkaabire ningamba ebindi, kwonka tinkugambira nti twasherekyereza ki omurokore twine amatsiko ngu azookire amagara gatabuka. Mujunwe! Mujunwe! Muju nambwenu nareeba aha bashaija baraba omushaija ogu nimukunda. Mwahurira ku yashemeza? Empiiha za Rebecca yagira ata? Mukama akuhereze omugisha. Hati wategazaho kamwe kugira oti ndi omurokore. Ahabw'okuba kukora gye tikikuhitsya muntu w'amagara gataho. Nindeeba ebigambo byawe. Nindeeba oku okugororoka n'okushemeza omushaija ogwo yaaza kujurwa twasiima Ruhanga atakagira ngu naimwe abandi mwena kandi naitwe abaheereza murekye tujunwe. Okujwara engoro ni kimwe, okuboha esheemwe n'ekindi. Barimu abaheereza bangye aba barimu, barimu abantu ba Ruhanga. Kwonka harimu abandi. Teereza namba ye. Murekye tuzinwe. Mukama asiimwe. Mukama abahe omugisha. Abarinde. Mugire obusingye. Mukundane. Mukorere Mukama. Omunaku burihika yakweta. Omwesangye omu iguru. Mukama waitu agume naimwe. Mwemerere tushabe.